Eeh makadii makadii mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai pano paZim Gossip TV eeh patinodzvira nyaya dzose dzose dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika munyika medu meZimbabwe eeh nhasi uno tashanya kudunhu reConcession kunonzi kuPanashe Estate uko kune makuna kuna kune chishamiso chakaitika mukati menharaunda ino chemukadzi anga ane pamuviri panga pane nine months pakangofuma pa disappear saka tauya kuzonzwa kuti nhau iyi yakamira sei tiri mudunhu rino iri.
Famba naye ndaifamba naye hmm. asi pakrawa zvaizobva pakrawa apa naizviziva kwezitaipinda hmm. chandinoziva inini ndechekuti mbi yangu ndezoti ndakamubvunza ndichichawaudziwa nditi mwana ndinaye akutotaura mm. nekufamba kwakaita nguva mamwedzi yaswedera ndikuzokudza kuti wakutarisira kubata mwana akazonditi nini mwana handini mm. madzibaba kwanditi ndoda kudzura mm. ndobva ndanodzurwa pakusara mashure kuzodzurwa kwakaita unozoona mimba asisina imari unoda mimba asisinawo zveshuwa
pakuti ndizoziva zvangu kuti mwana akazoendawo nekuda handizozivawo hangu semunhu nda ndatorowa kudhara ndasisafambe fambe kazhinji
kureva kuti mimi matobata wenyu mwana kureva kuti mwana wenyu imi mimba yange iri hombe pane imwe apa ndeipa
zvanzi kangoteedza oh.
asi mimba makandivawo chiitiko ichiwo semunhu anga akazvitakurawo makazvigamuchirawo sei
pangu ini here kana kuna ini eh, semunhu akatakura munhu unonzi umwe pamheri pake panyangadika ini muchiri nepenyu eh, hamuna kufungira kuti chiitiko cho chingangoitikawo futi zvekare pamuri ini ndotofunga zvichatoitika kozi madzoba wacho anoti iye ndiye akamuchiwa inonga akatombotiri ndinoda kuchiwawo unogona kusumuka mwana akatomwa Kana ndakatarisira kuti inini sezvo ndaramba kuenda namadzogo nedzuro ndemusunge mwana aita sei akatumwa.
Ukureva kuti fungi ndakanyengera kuti madzogo asvika vanenge vachidzura pamuviri. Vaida kutobhadharwa ndobva ndovata ndina mari yacho ngandangosiya. Kunonzi Panashe Estate. Ini ndonzi mai Tsvakamvura ne 20 years ne vana vangu 3. Nyaitika ndekuda ndiri nomukomana ndaifambidzana naye. Iye haana vana ndiri ngongari mwana wekutanga yemiri yamimba yanga ndinayo. murume vangu vabva andiudza kuti une nenhumbu vandati aina nditese handisi kuzizira ndine mume une two months ndati handizivi ndati miyani mbogara mwedzi uno upere ndozogutsikana zvandagara ndika three months mimi ndati ashona ah, andi ndanayi mimba saka teta sei vanditi mira titange taudza chi taudza tete kuto tete anonditi tikudii vataudza tete wake vanditi ah, kana kuda ndinazokuzikana handiri kutenga plegen test unotestia vataenda kugland iyo kuchipatara tsungudzi ndokatikaenda vatasvika vatatenga pregnant test ukemea vatatotestia vanaona ine mimba zvikanzi a ah, chinyoresa ichi nyoresai mimba vananyoresa mimba nditoga nditomunza mwana mudumbu kutiri kunoko paya maprofita anga aripo vanditi a ah, mwana wakuti kumuona arimo mudumbu asi mwana anopota achita sekuti achitorewa achidzoserewa saka da kuti vanhu pamunamato kundatanga kushandisa wazowa ari two nemurume wandita dumba musina chii mune mvura irimo mudumbu ndaida kubvisa mwana akatorewa kare kare wandati ah, orit ini handina chekubhadharisa muprofita aibhadharisa handina chekubhadhara zvikanzi haa hazvina basi tombofanira kukubatsira tibvisei chiri mudumbu kuti muzoona kubata imwe mimba nokuti mvura iri mudumbu inokanganisa chinhu ndati auraiti ndataudza tete handidzi murume vanditi a ah, handei kupi endai eh, munobhisiwa ndaina nini nemurume wangu ndainobhisiwa chinja ndakabhisiwa ndanombonyanya chinzwisisa chinja chinyanya chindine chidungu Ndachine kachena chii chandikabviswa mudumbu. Ndichibviswa chii ndicho ndaona muchisina mwana. Ndumurwa zvodziki. Right. I think ndichakudzosai pamashure. Ndanzwa muchiti imi makaziviswa nemurume wenyu kuti maane pamuviri anditi. Mm. Eh, ndinoziva kuti pane nguva yenyu yekugeza kuti nguva yamunoenda kunguva yenyu semadzimai. Eh, mamusingateerewo here mutuma nzizi dzekuta dzidzaitsanangurwa idzi. Idzo dzinongoenda asingatei problem yanga iripo mimba yandakaibatira ndini ndakaiswa jadhiyo saka jadhiyo yanga ndakaiswa ndasingagezi nayo oh. E, imimi maenda kunoongororwa kuchipatara mm. preg test yakataura zveshuwa mune chi mune pamuviri maziva kuti maane pamuviri imimi e, mune kufamba kwamaitawo here kumapostori kana kuti kuchivanhuwo eh, kuti muzive kuti chii chiri kuenda nechimwe kana kuti chii chiri kutora ndofamba ichitoeresewa itonziva kuti mwana ari mumba eh. itonziva kuti mwana ari kana neniyo muri bhla itozvinza kuti chi mwana ari mumba kureva kuti mwana aitokika aitokika hmm.
itomunhu asi ndonzwisa kuti kuchipatara pamunoenda kuchipatara munokwanisa kunge muchipiwa mazuva eh, pamune muchienda kusikero nekuita sei sei kuti zuva renyu Two weeks after or two weeks before manga makapiwa here zuva navana mukoti kana kuti navana chiremba? Ndakatonyora pacard ndaitoenda chipatara mm. ndichiendesa ndichitobvunzwa mwedzi wakati musi wakati mm. ndichitoenda ndichitobvunzwa musi wakati ndatopiwa transfer ende fanira kusungira concession mm. nditonazvo zvese makati preparation nditonazvo zvese preparation yamakatenge mimi yakawanda zvakati muchitori nayo zvese nditonazvo Oh, saka imi pamiri apa makazongomuka pamiri hapana kudzikira asi kuti pamuri miri pakaramba paripo but makangonzi hamusina mwana muduku. Hamusina mwana mune mvura irimo yakasviba. Mvura iyi ndakubisa.
Mvura iyi makazoiona here payakabviswa zveshuwa? Handina kuona mvura yakabviswa asi mvura chandikaona chidimwa chandikaona chibisira. Eh. Dumburwa ratosirira ipapo ipapo. Asi chiitiko ichi imimi makachigamuchirawo sei? Chiitiko ichi ndakachigamuchira chanda zvakandibata zvokuti panguva yacho ndakatochema kuti saka ini ndanga ndatakura chinhu pasini.
Asi mune here vamwe makambobvunzawo vechikuru kana kuti e, vanoshandira kana kubatsira maererano nechiitiko ichi kana kumbonzwawo kuti zvakamboitwawo kune vamwe kana kuti vakazobatsirikawo sei?
kubvunza ndakambobvunza zvikanzi ndikazvikaite zvemunhu anenge atobvisa mwana mudumbu mm. nechiduma ichocho munhu iyeye kwaanenge ari muprofita iyeye mwana iyeye abvisa mudumbu munhu anenge akushandise ko nokuti anenge akutoita mbiri kwanenge ari sakutoti mune fungidziro yekuti mai maprofita ekushandirai ndo anokwanisa kunge akatora mwana ndi akatobvisa mwana nekuti pesa mwana nditonaye
Hmm. Asi makamboenda here kumaporofita makanovatsanangura kuti ndo zvavepo izvi mwana hapasisina? Ndakatoenda.
Vakambokushandirai kana vamai mune fungidziro yekufunga kuti ndivanogona kunge vakatorawo mwana? Ndakatomboenda kuchechi. Ndizvo ndotoenda kuchechi mashuwa. Hmm. Ndakatonobvunzira vanzi ah eh, ndizvo zvipo shuwa mwana mamunasi mwana akabvisiwa muporofita. Akaichiti muporofita asi asi muporofita. Hmm. Anoita zvechivanhu. Makamboendawo kuchivanhu ikoko? Handinobve ndaenda kuchivanhu. Oh. Tombonzwa dzimwe nyaya dzinotsanangurika dzekuti pamunenge makazvitakura semadzimai e, ndosesaka kana kuti e, zvinokonzera kuti munge muchifamba kuti munge muchibatsirwa kunzi mwana anenge achimbobviswa mudumbu achimbonotambwa naye achidzokwa naye e, hamuna e, kubvira mambonzwawo here tsananguro dzakadaro kana kutsanangurirwa zvinhu zvakaita saizvozvo?
kuti maybe mwana wenyu aimboitwa achitorwa ndangofamba ndichibva kuchipatara ndangosvika ndimboenda kusikana kana ndakakunyorwa sikana eh. kunzi ende munoenda kusikana munotariswa mune nyira gara zvakanaka nekuti mwana wenyu munhu wati anogara chi zvakanaka saka ndakatariswa ndoenda kusikana vanoenda kuna muprofita vandibatsi zvanzvishoa mwana akaita bhiriti anogara zvakanaka vandipa muteuro vanzvogadzisa mutonga mwana anga kudzoka chi akudzoka pamusoro asi pa 9 manje idzi dzatiri kutaura idzi eh, dumbu paranga rakakura eh, mwana anga achiri kukika here maitonzwawo kika here kana kuti mune chinhu chiri kutamba mudumbu mangu ndaitozvinzwa kuti tiri chinhu chiri kutotamba mudumbu
imi mabereki enyu ari kupi ini mama yangu akafa baba wangu ari kuharara kwahama dzenyu makazodziziisa here chiitiko ichi hama dzangu dzikurefandaadzadzidzisa o oh, asi wechikuru amakaziisawo angange ari pedyo here
Wandikazivisa inini ah, ndongoti vanhu vanhu vangu vandongozivisa muno mamuna hama yangu mm. uri vanhu vandingotaurawo navo asi hamuna kutoera pfungwa yekuti maybe pakunanga pane maminimini kana kuti mashiripiti angange achiitika munharaunda eh, sekunge zvezvimwe zvezvichitaurwa nevanhu kuti mashiripiti anenge achiitika munharaunda ndizvo ndozvanombotaura kuti vanogona kungobuda unongoita zvemunharaunda mm. unogona kungodisappear nokuti pane vamwe vaitomboti kujumba kune mukadzi anga tone nhumbi ne eight months mm. yangoita yadisappear pachisiya ndanga mm. kana kugeza kana kuita sezvika paizvazvo orit izvezvi pari zvino muri kuteera here kana kuti muri kugezawo mushure mekunge chiitiko ichi chaitika yavona kuti Ko makange here mazobviswa eh, jadhewa ramanga muchitaura nezvaro?
Jadhewa ndino mbondibvisa. Oh. Saka kureva kuti harisi kushanda pamuri? Kushanda rangu gara ipapo.
Kumadii kumbonoona vana mukoti kana kuti vana chiremba munge muchivazivisawo kuti ndoo dambudziko kana ndoo zviri kuitikawo pamuri? Handina kukwanisa ndaenda. Oh.
Semunhu wemudzimai anga akambozvitakurawo ane pamuviri pakanyangadika. Ikurudziro ipi yamungapewo kumadzimai akazvitakura pari zvino kuti vasange vachipindawo munjodzi yamakapindana nayo?
Ini yandinopa madzimai akazvitakura nemadzimai achazoiswawo izvozvo yandinopawo ini kuti ngaasakutruste maprofita anokuti zvekudzura nokuti ini ndauya zvekudzuriwa ndine chinhu chakati asi ndombotrusta kumaprofita yaya
Ukuroti maporofita anodzura anokwanisa kunge achitora mwana.
Anotora. Oh.
Asi mimi vanhu munharaunda vari kugamuchirai sei mashure mechiitiko ichi? Ah, vanhu vanongonditi zvinoitika, zvinhu zvinongoitika zvinowanika. Kwakuna here vamwe vanouya vachiti apa maybe mainyeperawo kana kuti maybe manga makagadzirira dumbu kana kuti chii? vanhu ndovamwe ndozvavaitaura kuti kwanga uri kunyepera mimba nandisina asi zvakakubatira zvakadii zvakandirwadza nekuti ini ndakwanisa kuti ndaichizoti mimba ndinayo saka nemunharaunda vaitoti handina
saka apa muchiri pamwe chete here nababa takatosiyana nyaya iyo o oh, anzi chii haa ah, ndati takazotora waita nzi hazvikwanisi kugara nekuti hanzvadzi yangu wainyepera mwana wahanzvadzi yangu wainyepera mimba sanga adzoka agare kumba ndopaakadzokera kugamba kwavo asi ivo asi ivo vaisatoonawo dumbu here tete avo vaitoroona
oh. asi tete hwavo pane mamwe here pekuti maybe makatombozovaratidzawo tinozivawo kuti semurume wamunenge muchiyenzera naye mumba imwe chete vanhu pamunofara anokwanisa kunge achiona zvizere zveshuwa eh, hama dzakange dzaonawo here zvimwe zvaikwanisa kunge dzichigutsikana kuti zveshuwa pamuviri apa paripo tete vandoziva ndoti pandikaenda nekesiteyo ndakatouya nekadhi ndakatovaratidza kuti kadhi ndirori nekesiteyo takatoziva kuti munhu anechi kuti mukadzi pamiri anga anapo mm. pakatosvika nine months dzese dzakakwana saka chikonzero chiripo ndechekuti Vanhu wakaita se kunge wani sabotage zvinhu zvacho. Mm. Wanga wani sabotage mukadzi angoti se angomwa chimotanza hai mini pamiri wakaita se pabva ndikashamisika kuti ah. Munhu anongomuka kuti woti pamiri wakaita se patongobva chikonzero nei. Sabotage yamutaura iyi ndeyekuti mukoma mungavasonere kuti tsanangura zvizere. Sabotage anotaura kuti mukombo unomatizegere. Mm. Newaroyo wakanyanya. Eh. saka varoyi vacho pane vamwe vaitoda kuti ndese nditori mwana wavo so ini ndasingete hmm. ndasingakwanisi imi ndiri kubvunzei panyaya yepamira pamira pambuti pamba pane nine months kureva kuti mwedzi mupfumbamwe hmm. kureva kuti maitopaona here tinoziva panguva yekuti vanhu vanenge vari muimba yemukati vanobvisa hanzu dzese kana kuti hembe dzese hmm. pamiri paitooneka here eh, pamiri paitooneka saka chii chakazoitika kuti muzomuka muchingoona pamiri pasisika Haa ndangozongoona pamhiri pasese pasisipo ndakuzoti ko why akanzi haa ndaita se ndabva kwamiri zvakakutorera mazuva mangani kuti munge muchizviziva izvi haa izvi izvi ndere kutanga rakatora kundishupa Hmm. kuti ndigutsikane sho kuti munhu ana Hmm. hana pamiri Hmm. pandikazogara zve one week ndopandikazogutsikana sho kuona kuti haa Iye munhu aitaura zvekuti haana pamiri pavo. Asi pamakaziva kuti pamiri apa asisipo makazoenderera mberi here muchidyawo bota? Haa ndazombotora mazuva ana hapana kana action yandatomboita because ndatonyatsona kuti chero kana ukaita ne Mm. unotoita seunowesta time apo.
Alright. Imimi semunhu aiziva kuti mudzimai ane pamuviri tinoziva kune gadziriro inoitwa yekutenga yatinoti preparation. Makanga matotengawo here preparation? Kuri pashi ndaa ndatotenga. eh, zvese zvinotarisirwa eh, saka chiitiko ichi chakakubata izvi zvakadini chiitiko ichi chakandibata zvekuti haa eh. chakandibata zvemwedzi wese hmm. ndakatobatikana chocho chikanoti haa kuchikonzero nei asi mune yechikurira makambogara navo pasi makaita hurukuro navo muchivazivisawo nhau yakanga yakuwirai kana kuti dambudziko ranga rauya kurutivi rwenyu haa ah, ndakatombogarawo nevamwe vamwe wacho ndoendiudza kuti haa zvinhu zvinoita sei zvinowanikwawo vamwe wakatongoita se ukabva neni ndikati aiwa haisi problem tinongoitawo sezviripo kana ari mwari atonga izvo zvotoita zvinongoitawo sezviripo asi ndinonzwisisa kuti imimi semudambudziko ramanga muri e, rekuti mudzimai anyangane pamuviri pane kufambwa kunoitwa e, kuchivanhu even kuvapostora muchitsvaga rubatsiro kuti pamiri pange tinoziva kuti panenge pane kurwiswa kunenge kuchiitwa nechipo chinenge chakatakurwa nemudzimai wenyu mune kumapostori here kana kuti mukwa maimboendawo kunobatsirwa hati tingofambawo mudzimwe nzvimbo mm. vamwe vachingoti ha mwana achiri mudiki ye asati aita mm. asati akura kuti asunde dumbu mm. but mwedzi yachange atova pedyo ne nekuti munhu achisunga
Asi chiitiko chaitika ichi makazombochifambirawo here futi kuti munge muchitsvaga kuti chii chakaitika chii chakaenda nechimwe? Haa ndakazombofambawo ndichida kuti ndione kuti sei famba haa ndobva ndatongoniitawo miri kusvika una nhasi zvichiti zvangu ndibata kuti haa chikonzero nei. Imi mune makore mangani mukoma? Ndine 22. Right.
Kumusha ndekupi? Kumusha Chikafa. Chikafa kuMozambique.
Yeah. Alright. Kureva kuti kuno makauyawo nebasa?
Alright, zvakakutora nguva yakadini kuti munge muchipinda muwanano imimi naMarita eh, pamakange mauyawo kuno? Ah, vanotoro mwedzi Eh, Eh, patikatanga kufambidzana tu oh.
Alright, tinotenda. Maini nameno munharaunda munomu hamunawo here chiitiko chakafanana necheni chakamboitika mu- mudunhu rineri Mm, hamuna ndini katotanga